Yym, wel mae Llys y Frân yn sefyll ar y llinell Lanskr a mae hwn yn wir yn cael ei adlewyrchu yn y clwb. Mae lot fowr o'r aelodau, yym, wel mae gwe- hanner yr aelodau yn Gymraeg iaith gynta, yn gytre, a hanner yr aelodau ffili hyd yn oed siarad Cymraeg, ffili deall Cymraeg o gwbl. Ond yym, mae fe'n gyfle gwych i gymysgu gyda phobl o bob cefndir a bob gallu iaith. Mae pobl yn dod aton ni o bob ysgol, Ysgol Preseli, yy Haverfordwest High, Abergweun, Dyffryn Taf yym a hyd yn o'd Caerelen a phe- ma' pobol yn dod o bobman ato ni a fel wedwch yn nghardd mae ar lein m- Nant Gwrna so ma' j- ma'n gyfle i pob un i cymysgu gyda'i gily a ni'n neud y mwya o'r cyfle i ga'l cystadlu mewn pob fath o cystadleuaeth Cymra'g neu Sysneg a ni'n trio denu'r plant Sysneg mewn i'r cystadleuaethe Cymra'g wedyn i annog n'w i jyst clywed y iaith sim raid bo' n'w allu siarad e jyst ma' clywed e allu helpu rywfaint. So, ond ma' Iestyn yn esiampl. Ie, yn yn dod o yy ysgol Dyffryn Taf ble mae'n a- mae di yy roi siawns yy perffaith i fi de i yym cymysgu gyda pobl o Preseli a o holl ffordd a ma' ma' ma' Clwb Ffermio Di Fenc yy Sir Benfro yn ga'l gweld fel yy yn sys- yn neud lot yn sysneg ond ma ma nhw'n trial neud popeth ma nhw wedi neud a yy gair cymraeg dyn nhw. Odi wel ma ni'n neud lot o gystadlaethe yn gymraeg rili yy ma fel wel ma'r steddfod yn do lan yn amlwg nawr lot o bobol falle o gwylod y sir byth di cystadlu mewn steddfod o bla'n byth yn gwbod am y diwylliant na on ni'n denu nhw mewn i gneud falle gystadleuaeth maimt miwsic ne rwbeth fela so chi'n gwbod sim raid bo nhw'n gallu siarad cymraeg on ma nhw'n ca'l y profiad o fod yn y steddfod Wedyn bydd siarad cyhoeddus yn dod mlaen ni o hyd yn cystadlu yn siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg a wneud yr un mor dda yn y, yn y ddwy iaith. A hefyd, esiampl arall da oedd dwy flynedd yn ôl, wnaethon ni gystadlu yn y Talent yn Gymraeg a'n Saesneg a digwydd bod enillon ni um, yn y sir yn y ddwy iaith. Uh, Sa'n gweud bod e'n oedd e'n gyfnod eitha blinedig, oedd e'n lot fawr iawn o waith, ond oedd y werth yn y diwedd, os ydyn ni mlaen i lefel Cymru yn y ddwy iaith, oedd e'n brofiad anhygoel, a fi'n siŵr bydd pob un yn cofio fe am byth. Yng Nghlwb Ffermwr Ifanc Llys y Frân, mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â'i gilydd. Ni wir yn annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg, beth bynnag fo'u gallu nhw, os maen nhw o waelod y sir neu o'r top, yym a mae pob un yn cymysgu 'da'i gilydd gyda'r iaith lafar 'na yn cael ei bwshio a pwsh- fel beth ma' ffermwyr ifanc i gyd yn biti, Rhowch shot ar fi ar un peth sy'n digwydd o ran yr iaith hefyd. Mae Clwb Gwenwyr Ifanc Llys y Frân yn glwb dwyieithog a ni'n annog pawb i ddefnyddio'r iaith Gymraeg beth bynnag fu gallu. Cystadlu! Cymdeithasu! A joio gyda Llys y Frân!